Aya koro asoro thumni mit adwa ni ichogna ichogna ji iwinjo koro ichogo kachiel achiel sawa sawa Aha, wakwongo awinje ne Aha, aha, aha. this is a hit song M- Maize hii song. Haya, haya. Koro kadwa ni chog na mm, kadwa ni chog na ja yawa ng'ama miyo ji pe- ng'ama miyo jo angla pesa mang'eny ni. Ba ng'ama miyo jo- jo angla pesa mang'eny iluongo ga ni ng'acha. Nyen manya dundu to chwem to pugno ni. Ha?

Ka en e, ichako iye e, ko- kowuok oga ni e tichako kasto ikore niya imoso na wuod me wuod meri akia ni yuda aya koro waket ni roll oscar magige wuod ahero nyando aya Asoro. Komera. ah, ah.

Oscar Magiga urahero nyang. Haya. Koro next iwacho ni Steve Wood Mary, imoso na Steve Wood Mary. Kata fwane Steve Wood Mary, yora. Um, Steve Wood, ing'e Steve Wood Mary? Ah. Mano koro jatiend Oscar matik tik. Oscar wagna nyaka nyiew ni gini. Oscar nyaka nyiew ni piano. Bobby mi adiye. Oscar! Lakini omari baya ibe yona. Os, os, os, Oscar osepromoto bwana en en Koro- iseneno lonje moko luonga Oscar Pok awinjo. kata Koro- in kata in koro- thumni kigolo to nyaka- indiko ni single release iluongo Oscar magige Aya koro alafu to wadhi e ng'awa. Wuod Mary Nyado. Wood Wood Mary Steve Wood Mary Achako fwayo ne Steve Wuod Mary. Ay, ikaki wacho ni waketo beat kapok wiwil. Achako fwayo ne Steve Wuod Mary. Kanyo baba. koro i- i- i- i- watieko kapok ochopo e rol kapok ochopo e rol Eh. ipenjo kanyo niya injinia wiki wachane kamano Eh, ang'o wa injinia wiki injinia wiki Ah, ah. kete malo ndi injinia wiki bas bas bas e ora injinia injinia wiki ya injinia wiki

Aya, joka gundogi, joka gundogi, joka gundogi waket ng'a? I- Baba, ju- miya miya nying joka gundo rodgi. Magi chwadoga ji, koso mano joka gundo mane? E kagundo makane, an timo man matimo promotion, an Oh. ma ma promote wage. Nga- nga- Ne eh, nani joka gundogi mi mi mi mi- mi wang'ato, mi wanying joka gundogi.

Mijuka, Mijuka We- mijuka wuod Orego. kaw simu nde- ndeke. Mijuka, mijuka, aha. Onyango bade bunde. Onyango bade bunde. Mijuka, Onyango bade bunde, aha. Mijuka. Aha. Eh, Monica ya. Ah, ah, Mijuka, mijuka. Onyango bade bunde ng'awa kendo. Alafu Mm. jawaya moro matindo go waya moro ma mogolo jothumbe mang'eny ni. Moro motiyo golo jothumbe mang'eny ni. Eh, eh, bas kas ineno ki a- kisendiko mijuka i- mijuka wuod oremo onyango bade eh, gane ogweno gavana ogweno gavana ogweno gavana Ogweno gavana, Ogweno gavana. Mano mano jochoka watieko go. Wachak wadhi e Mari gigo ang' na marketing. Ah, dong dong dong ng'e ni gima ber gi production ichogo tang'ad ichogo tang'ad to be isomo gi kae. Haya, wadwa dhi e jowaya. Ni i- jo- jowaya be wadwa moko lo jothum. Ng'e ni jowaya gi gimomiyo ichogo gi. Inya yudo ka sani kaka ing'ama ya. Inya yudo ka idwa dhi golo thum to jawaya onge.

We- wenyero- Bongi? bongi eh en wili- en bichunge chunge kamano bongi par en en check history mar bongesa ng'ata ng'ata mosegocho ne ose hit wachak wadhi ang'o i- i- wa- wadhi wadhi e joma promotwa jo diaspora bowa ginana ng'ama ing'eyo in Ng'ama ng'eyo ma promote go angle. mm. ja diaspora Donge aneno mana ka silipi ma ji. slim nyawendo by the way slim nyawendo slim slim nyawendo slim nyarawendo gigi dong watiyo tiyo ka Mm, ab- no mondo mi producer ma wetena be kik ne koda marach chog uh, wuod fibi Oh. eh wuod fibi wuod fibi ng'eni wadwa ni wariwore wan kaka Eti, eti. wadwa eh wadwa ni wariwore Eh, jathum achiel be chogi mondo ging'e ni in kod kanyakla chog presenda godongo dongo swaka Eh. Eh, koro igor unyandare iwinjo unyandare koro kata kiluonge launching to nyabiro unyandare Eh, ge- swag dongo swag dongo swag Odongo lich. Odongo odongo. echa ni sendeko Eh, abiro luora kod Dongo agamba swag. pagari. ni ah, wadhi e fans wa joma mielowa kabisa Joma mielowa kabisa. Mm, nitie jomoko ma mielowa ma kata piny te. Joma mielowa ga kabisa. Ng'e ane ng'ama mieli kata sama igochone kombe. Ing'eni mago joma nyaka ipaki bedhe. Mago Grace, Grace. Grace. Eh. Grace. Grace. Koso idwaro mana joma ong'ere. Ah, ah ok joma ong'ere. Dong' ma to thumi, hawana tu. Ma thumi. Ndik Grace ni no. Grace. Mm -hmm. Sylvia. Grace Sylvia. Eh. To gi nya kendo. Gi ng'ane bende miela chalo. Chalo. Aya, koro ndi gi chalo. Kaso ng'ama koro kik we en uh, en uh, Jaber Nyawunja. Dek Jaber Nyawunja. Obro support him maber. Mm. En ko ko- ko- Jaber Nyawunja kopo ni tindo se ofrene mieli. Eh? Obo Nyaka mieli. hit. Kata koth chwe. Obiro. Aya.

Aya, koro keta ne jogo mondo owinj ane kaka kaka Eh. ichogogi mondo wadhi aya achaki kosidhi adhi mbele gi choko maka nisechogo Dong mana. nitie joma ikomi nisechogo chien Eh. koro wadhi adhi mbele donge Eh. kik wachaki Koso wachaka chaka. ah joka nisechogo maber ma adwa ni chogo gi Iketo gi kanyo. tatimo mastering tidhi gi thum Iseketo joga kanyo. Toro kando kaka ne wacho cha takete, wacho takete. Choko me ti choko kachiel achiel. Aya. Imoso na michuka wuodo remo. Bas. Kela yuka yungi nguvu moro. Nguvu ne magombo ga no wuoga ne saman ga gito nguvu no kubi.

walos ne kare ere ere kumoro modong' free kumoro modong' free Hi, hi. ka ka iwer ka iwer bas ka nitie kumoro kama free odong' ineno ka bit ni Eh. koro i- iti- itiyo gi kuma free no inya chogo kata ji Adek. adek aya Imoso na ogweno gabana kanyo. Koso na ogweno gabana. Ogweno governor kanyo mano to mano to Waruchi. Ing'e nyaka delete. Mm. Ocha ni tiyo gi wuod Fifi gi iri. Ing'e ni kama yalwe tuo Fifi go nyabet marach. Aya, kuri wacho niya. Tim Choka Republic imoso na Ogweno governor. Wacho ne kama. Tim Choka Republic imoso na Ogweno governor. Aya, waket ni bit. To gino to kokete gine to. Aya. Weko moda rwake.

space makani polo dong maduong' inyalo medo ng'at achiel donge ne en mach onyango bo bade bunde no dong isechogo nyango bade bunde nande ne nochogre maber wawinjana An dak awinjo. Ah, en sawa. Ah, dong' mano koro akete ake- akete in a producer ma producer m- m- head. Oh. Eh, aye. Ng'ama odong' kendo achaka manyi space. Manyi space mbele ka.

idwa adwa ni penjo nyajere niya ing'e ni you have to appreciate gima ng'ato nigo Eh. e nyajeri ting'o nyajeri ting'o sawa Eh, Ah, aya, aya, koro chini, chini. koro aketho mano eh. koso awe awe ti medi ting'o Ah, ah, kethe obiro wuok omedi ahinya Eh. aya aha.

Imosona Lavenda Nyajera. Hey, baby Timo! Timo! Hey! Yoro, wan kanyo to yoro. Aya, jok mage mondo ngelis kanyo? Donge magi koro ne ne to jawaya bongi kiasu ni nyara. Ah, omina neto. Ah, omina ne tuja waya gi bongeza gichopo gi dichiel aneno space space kuma space kuma iniyo gogo sec- second stanza ni aneno ka bet odong' maduong' koro choga jawayago chogo mina ne to jawaya to gi Slim nyala wendo kiri ka. bongi adong' promoters eh, w- w- jo promoters ma diaspora go ichogo mbele kanyo Oh. koro kuong ichog jowayago aya

Wachane kamano. Omina ne tuja waya thum oseng'aw kanyo. Ah, mano mano mano wangla koso thum Kisii. Omina ne tuja waya kanyo kanyo kanyo. To ngine jawaya. Ero gane. Omina wanyer komonde. Ero nyerwa. eh? Omina ne tuja waya kanyo. Ah, kanyo kanyo kanyo. Kanyo, Nitie kanyo. route madwa dhi ketuni kanyo mar hit. Oh. Eh, go.

Iru gitu. Eh, eh, eh. Dugi jadi eh, pangang, pangang, pangang. Ani mana kau nunggu di deh. Toshika. Kuri imbe doni ya. Era kitu ni kasi. Umina neta jawa ya. Kanyo, kanyo, kanyo. Trend TikTok mara. Eh, idhi yudo ka kendo kanyo ji otiyogo to gi kar nyajera miwacho ni ting'o kuon go be ji dhi tiyogo to mano ma miyo ji trend ng'eni mano siri ma yini makwaloni to gin akwaloni ma nodong' to gaenda koro adwa ni uhit ji adi Ji adi. koro adwa ni en enda odong' osowag to gasor iwinjo Mm. ng'ama nyako nyaka koro agola asegolo ji mang'eny ha Ah, adhi mbele achako Ah, ah. chano dhi ng'eny ok adwa nokwal ng'eny ine magoni waya Gregory Were. Ero. Omina neno jawaya kanyo kanyo kanyo Aha. swaga Okay, tip na koni. Tunan. Kanyo, kanyo, kanyo. Okay. Udungu swag style. Aya, omina neno jawaya kanyo kanyo kanyo kanyo ing'e niya atemo atemo koni in be ibiro gi mari omina ne to jawaya kanyo kanyo kanyo yani kanyo ok iwe ni space Oh. Hey. Omena ni jawaya kanyo kanyo kanyo. bas kitieko ne eh, tigo negi tulululu achiel kende gwaneni tulululu tulululu bas Ay, imoro, pero pok ayudo ga ng'ama pik ka in go. Ay, omina ne to jawaya. Omina ne jo. Omena neno jawaya kanyo kanyo kanyo Tudurururu. Du, du, du. Mano wa master.

Gi- gini ko- ki- kidhi oko ka- kapok otieko gini ting'e ni koro mani ketho hit ok dang' nadhi mana dang' aya ng'ama odong' yawa e jogi nigo ng'ayo nodong' nodong' odong' koswagi gi jothumbe midewo alafu to bongi kanyo ne wan gi slim nyarawendo wuod fibi gini aya aya slem nyarawendo chuogi donge space mane iwacho suso space orumo no but rolle but rolle nitie space moro Imosona kendo Slim Nyara Wendo. Wuod Phoebe. Eh, i- iyudo we- we- we- we- we achaki mondo irik kodgi te slim nyarawendo gi wuod fibi kaka iwachono en aena sawa an ema achung' e piny Mosonas Lim Nyarawendo, Wuod Phoebe. Songa, songa, songa, songa, songa, songa. koro inen- ineno kuma ogurono kuri adwa ni Tiru. Kini ere igwaro ne tiru lulu moro gi duondi madhi gi bini. Tiru lulu lulu. Kore go tiru lulu lulu tichogo prince inda. Tiru lulu lulu tichogo. Odongo swag. Odongo swag. Tiru lulu lulu tichogo donga neno ka nyaro siri ni moro donga. Adhiambo nyaro siri. Yura. Mm. Ay. Kore

Joma konya ndiri. Iuru gino. Slim kui, slim kui. Slim Nyarawendo. Pok ikwa gimoro. Ado iko iko ni kone. Slim Nyarawendo tiri. Kedna gimoro tiri. Eh. Obai bidi Oh, uwa. kawuono. Aya. Kedwa. I- i- i- Ready? Achur, achur, achur his space. kanyo eh, e space ah, ah, ok idhi gi beats iwacho ni winji winji osiepe osiepena tundil joma konya tundil e joge tundil selem

Mori. Eh? Nakwambia. Fadi. Mori. Na ndio mioga nyingi mtu weje ni hicho. Dok- Donga pani watieko wer ni koso nitie gima odong'? Koro walos kar turo irudo no wuok maber. Aya, aya. Donge ni kuonde go nya to to- to koro wuok. To werno rumo kamano. Dong nisewer, dong mano ne koro wachoga choga ji, koro iweya timo mastering, then by Oh, kora wachak kar Thursday. chogo ji kanyo. Mondo wang'e ane aku.

Tung mit na ma Aya. kaka duyo wil ne nego bebe. Koro sawa donge ibiro weya